Salut Demat A donemat e pet a c'hoari ganit un nivirenn ispisial Oh, evit Arwitch. euh, ren ta kont à badennoù, prezegennoù an an, enfin an an, Yeah, an tu. ever-amzer, an anitri, elle Yeah, m'avait c'est galvé. N'eus ket da anv, bah, ar Summer Game Fest, mais yeah. setu. N'eus ket da anv gwir, Chiwas. Euh, penaos ma kont Geezik? Euh, bon, on aura la comate. Oh yeah, bah, des frères Tornons. d'avant, quoi. Euh, vite poen, vite poen. Golet vos diwezateurs. Mm. Euh, neuze. Ar Summer Game Fest a oa bet neuze euh, etre krogede d'ar C'hwec'h ar seizh a miz even euh, hag echuet tan pedorm d'an dek, laromp. a-raok a bevo traoù goude, n'eus ket bet c'hoazh en Nintendo Direct. Da skouer euh, Lec'h ma vo, euh, evel juste un deiziad evit Silksong et Bars. Ya, evel juste. Puis on n'eus ket bet Microsoft. mais que sais-tu, ar Summer Game Fest, nous Abaddon, Geoff Keighley, nié. Euh, euh, a lañs an traoù un tamm c'hoarzhin a ran peogwir e zelan ouzh euh, euh, an agenda zo bet lakaet gant origami euh, juste pa 'm eus lâret Geoff Cayley e ledan o deus galvaniañ Jean-Claude Cayley neuze 'm eus soñjet bet gortoz n'eo ket anvet Jean-Claude pas d'or mare on a ze petra c'hoarvez setu ne zegant Geoff Cayley Yeah. Bet oa un abadenn a oa un tamm a-raok, tout-se. Yeah. Hag euh, ne n'ait manqué de rire de voir listenn ar prezegennoù, mais oa en AG French Direct, Yeah. a oa bet d'an awarn-ugent a viz Mai. Yeah. Yeah, note ne doa bet euh, war an agenda ivez. Pe oa bet ur state of play ivez, ha gant Sony, Yeah, l'er gwir eo. mallus beke Yeah. kalz tra. Yeah. Euh, mais setu, lodenn vrasañ war Summer Game Fest euh, hag ar pezh zo goude. Ya, setu Xbox, Ubisoft, euh, RPC Gaming Show, euh, toutes. Yeah. Euh, bah, croquet de veau gant, euh, gant ar Summer Game Fest, ma TC Pe rendre-toi craig gant un ral Bah, euh, vel jonger no et en urs ma oa bet an traoù euh, ma Ah, ya, neuze war naje French Direct. Naje French Bah, Direct, ya, ya, euh, bah, quai ganti, me meus ket goulet tamm ebet rendre da zigeri euh, récap, ma TC E-kichen? Ya, bah, war, euh, war euh, da'm soñj lec'hienn officielle en AG French Direct a l'air kavout. Euh, oc'h an AG French Direct a zo evel-just, evel ma c'haller ijinañ, euh, ur brezegenn a lak war-wel euh, c'hoario diorroet e Frañs, mais ivez e galleg. Oc'h a bet oa c'hoario a oa da skouer gwaet e Québec pe traoù e-se.

Petra petra 'm eus, heu, me merzet? Merzet 'm eus, hem, ur c'hoari anvet Broken Lens diwar-benn ur ur robot, heu, ben a fin hem, ur c'hoari, heu, heu, gant, heu, s diforc'hio oc'hed a glask, heu, jeu de cette différence-là. yaya diorroet gant euh, gant ar red oa diorroet Run The World in Between euh, gant ar streamer euh, encre mécanique hag a zo bar se gravar dro an tresedennou Ah, ya. Je tue. Setu. Euh, modal bezo an ar JRPG Alzara.

Setu. Un ziban bien, ur raktres bras gant ur budget bras a-walc'h. Mais ya, ya, euh, damus a-walc'h oa, enfin, de... Souezhet on bet gant ar raktres-se. Um, be oa un, un doare euh, a short hike anvet Cloudy Valley.

Dra micherel pe kaji? Mmh Hag, heu, bon, c'est une rêvance, quoi. Bah, one to la travel evel-just, mais, mmh, vok etud a venegin tout da c'hoario. Mais Mmh. plijus oa an abadenn, 'm eus kavet oa Yeah. on Da sait pas. heb da an récap de Land Abeco, The 33 Mortals, pe zo souezhus, Yeah. Pierre-Georges Cadiz a fait un studio gars, là, va faire drôle. Quand c'est fazian. Ur strubed eus Bro-Québec, martese. Ya, posubé. Ya, peger euh, in o doa diorroet neuze ivez a-raok ur c'hoari anvet. Spiritfarer, meus graet deveso. Uh, ah ya, bezo daveoù da, da Vro-Québec, c'hoari-ban, n'eo ket souezhus. Uh, a zo un doare roguelike, me gant tri den a tregont uh, a zo uh, emu, lidiz neuze dedennus war. Raven's Watch a yee war a seblant hag a zo neuze gant diorroerien Curse of the Dead Gods, neuze ur roguelike un tamm mod Hades met gant pevar den. Ha Castaway neuze, euh, Castaway a zo gant an den eus diorroet a, a c'hoari un tamm mod flashback aze. Ah ya. Euh, Evel-just, ma soñj eus netra fenoz, ne vin ket evit lavarout an anv. Euh, met euh, setu arri ur c'hoari bihan un tamm o Link's Awakening. Mais bihan tout war a seblant gant pevar boss hepken. Hag ur mod un tamm roguelike goude. Euh, nous e seblant bezañ dizenus war. C'hoari bihan, quoi. Me oa ivez koz Last Moon war a seblant. Meus uh, graet an, an tañva... Uh, uh, ba, der. Non, derc'hen der. Ok. Az un doare Zelda laïk ivez. Mhm. Yeah. Euh, Chotu chotu vit ar pezh a welan aze. Ya, bah ya. Au tiroir e oa très lent, mais ma feuille d'art est au-dessus d'Armand Nawallet. Yeah. Euh, et ben, Matri, nous on a French Direct zo zo ma neuze de gwire ne ket pell goude un un jeu Made in France neuze Ya, euh, voilà. Mortese et un temps vite bachetu à Dober Bruderes et pas d'ar marais setu pas de pas de miseven Ya. Tom ar marais lec'h ma ve kalz a dud o o heuliañ pezh zo nevez e bet er c'hoarioù video. Traozo a zo bet gwelet e Abadeno e prezegeno al goude. Trois Rios. Ya, vel juste. Noc'h eo, pezh zo mat ivez. Euh, war-lerc'h oa guerilla collective, mais memes ket sellet. Euh, N'eo ket nebeut. Sellet peus ar State of Play? Euh, Zelen meus ur un diverrañ da'm soñj an de war-lerc'h. Te teus sellet? Ya, me oa ket kalz tra. Bet oa, con- bet oa dreist-holl Concorde hag a zo un doare Overwatch euh, pemp ene pemp, mais euh, a seblant un tamm bezañ gant euh, Urmud, euh, Guardian of the Galaxy. Hag euh, Monster Hunter Wilds, gameplay Monster Hunter Wilds vit ar wech kentañ, mais je suis tout euh, ce que me connaît c'est Calstrawall. Euh, yo. Ha neuze, meneget teus ar guerilla collective c'hoant peus komz ar benzei e pe me? Kezokez bonus, euh, digoret euh, un dra a la re peus war ar welet.

Ha dreist-holl eo bet un tamm lakaet dindan an tapis just goude. Hmm. Met an nebeutañ eo bet meneget. Ya. Euh, Chutu. Mais zo bet souezhet en vicher. Soñjez ket niz aucun vicher meneget. Bah, morvat e oa bet rebechet an drazed euh, ar wech diwezhañ, quoi. Ar bla paset. Mm, mm, mm. Ne soñjet lâret neus ket lâret bam da bioul, on a betra, juste lâret aia Euh, ni zo, euh, n'ont ket gant ar familho zo betizet pe nravese, meus ket zonj pez deus lâret, mais bref. Euh, ar minimum, quoi. Yeah. Ah, gant petra e kroget meus ket zonj Gant Mais, euh, Horizon Lego. T'es-tu Ur c'hoari, euh, Lego Horizon, neuze a- avait fait un temps, neuze ket evel euh, ar c'hoarioù Lego euh, an an- anveon Mm. Un temps 10 Vael goulet de Zeus. Ensemble, Samuel. Mais Den Bet a c'hortoze an dra-se da'm soñj ne oa war bingo Den Bet, c'hoari Lego Horizon. Euh, bah, je sais jamais, Perak Pass, dreist-holl oa Québec Wallet, euh, quand on avait der PlayStation euh, Showcase. Enfin, Non, non, non. On a zo les usait. sous Esus, Yeah. mais Perak Pass. Euh, ha goude, be oa ah, ya, Harry Potter Quidditch Champion neuze euh, Yeah. zo oa bet dija ur c'hoari e lec'h ma c'hallem c'hoari Quidditch a oa deut Ya. mez pell zo. Euh, Ah, bien. ya, bah arrête, e gavan ket brav tre, fin blanche, j'ai c'hoari grêt evit euh, ar pell gompzarioù e zouk, hein. Voilà, d'an deus. Fin bref, ne ne ro Yeah. ket c'hoant tre. Hag euh, pas soñj an enno ar c'hoari euh, kozh a oa ket

Euh, goude oa bet ar goz a he ur c'hoari a c'hallan un tamm komz diwar e benn e No More Room in Hell daou. Me 'm eus c'hoariet kalz gant No More Room in Hell a zo un doare euh, euh, c'hoari euh, zombiet neuze evel juste zo bet déjà euh, dek mil. Hag euh, setu c'hoari euh, gant zombied daou vil pevar warn-ugent zo un tamm souezhus. Mais euh, an hini kentañ euh, a oa ur un doare mod eus Half-Life Daou. Eus e oa traoù graet gant tud a youl-vat ha tout. Hag a, a oa un tamm disheñvel eus traoù 'vel Left 4 Dead peogwir e oa euh, gorrek-tre. Ha ret oa diwall euh, kalz rak ar zombied, ha pep zombie a oa un dañjer quoi. Mm. Padal, Left 4 Dead e ret euh, tennañ pep lec'h gant euh, ur bern bern zombiet. Neuze, e kaven edenus a be oa tra d'ober ha tout hag e oa... Enfin, c'hoari mat tre da c'hoari gant euh, Muraini. Neuze, e on laouen de faire nail, hag ouzhpenn a re, neuze, n'ouzon ket penaos eo bet graet, mais euh, tizhet eo bet an, eil c'hoari gant Diorain an Nikenta abaoe euh, tout la d'amzer bremañ, mais tu da youl vad eo neuze, euh, enfin youl vad. Ha ar raktres oa bet ur gwir c'hoari da bea, mais euh, c'est toujours mais ce qui pas lieu hag arrive ar seblant e Tornbanner Studio deus adkemeret ar actrice hag a zo dior diorroerien ar c'hoarioù euh, Chivalry Medieval Warfare perak pas nos études hag a zo boaz ober euh, FPS mais euh, quand armou euh, tost nous a pez a klost a war quand gant euh, gant Nomoru Minhel ne Me zo kurius-tre. Euh, Da'm soñj e, e klaskin ar c'hoari-mañ ma, ma fell da mignoned c'hoari en-dro gant ar c'hoari-mañ. Ok. Setu. Euh, petra peus gwelet goude te Bo, pff, be oa ar bern trev, met ne oa netra euh, gaven dediennus. Ya, ba tout ar, ar Summer Game Fest peus gwelet netra da Denus Bah, ma skejañs, hein, bezañ gwelet euh,

N'oc'h evel-just m eus hast, heu, gwelet penaos penaos 'zo. Ya, ya, ya, ya, bah, ar wech kentañ 'oa gwelet gameplay. Heu, ouais, d'a ma soñj, heu, vous vous plaît juste memestra. Ya. Heu, et tous an traoù all ivez, me c'hoant menegiñ, ben a fin 'zo kalzik a draoù 'zo hag a vandennus. Neuze Star Wars Outlaws zo bet meneget, mais heu, aze e oa kalz muioc'h a draoù, et prezeg en Ubisoft evel-just. Euh, Civilization 6 a zo bet euh, lakaet ar gozh diwar e benn oa ket morse bet euh, diskouezet neuze bez e vo eus Civilization Civili oh, 10 da loc'h Sevenadur 6 euh, e daou vil pemp warn-ugent perak pas ur c'hoari plijus a oar Ar c'hoarioù Dragon Ball a seblante din bezañ rikheñvel gant ar c'hoarioù Dragon Ball m'oa c'hoariet ganto er bloavezhioù daou vil eizh, neuze eus an ti-man. Oh non, mais euh... Ah ouais, lent, et vous obédecez à ce que j'en bien gwelet se. Ar an ti-man gwelet euh, memes c'hoari. Euh, bref. Goude... Zo er zoezus et pas d'ar brezegen, et oa kalz bruderezh.

Un tamm emod vel ar c'hoari Tortue Ninja oa bet embannet n'eus ket pell zo. Ba re vo Power Rangers, perak pas. Un doare beat'em up pixel art. Oula, comme ça on RS. Euh, tu... Euh, Zelda Run Bunabun, pez oa bet, mais... Dezel-se evit Alan Wake daou gant tudenn Control e-barzh, The Fentusé. Mhm. Euh, Ah ya, euh, c'hoari neuze euh, diorrerien Among Us. A zo deut war al leurenn hag he oa le- ar prantad un tamm moutik peger. Setu oa ket tud euh, c'hounit d'ur Bernard Rand o tont evit diskouez o c'hoari, mais oa, j'ai- enfin, d'emzo j'ai c'hounit zon ar Bernard Rand, mais oa diorrerien setu un tamm euh, bihan, ur stumm. Mm.

Mais mad, perak pas Bet vo ur stirad euh, Dead Cells o tont mes ar Zunazun euh, Hag ivez neuze ur raktres lec'h ma mm, anvet Outer Sloth Peger ar studio anvet Inner Sloth yeah. Et lec'h ma la reine est située Shikuren diroarien dizalc'h neuze boa cool Enfin, Yeah. Lionel, diwar dizalc'h, morvoad noa stourmet ha gouzañvet kalzik e- a-raok euh, Kadberzh, hag o deus tapet ur bern bern arc'hant, ha Yeah. bremañ euh, en doa ret eo da, bah, da reiñ en-dro quoi, an arc'hant gounet Yeah, evit ouais. skoazellañ euh, tu all em eus kavet brav. Ya, raktres brav eo hag euh, ya dres vel ma larez euh, bah, hini o, a- o deus merzet o doa bet chañs Mmh. diorroch euh, gant o c'hoari hag euh, e- Fell dezhe, heu, ya, heu, bah, i n'ouzont ket e trafañ an arc'hant en-dro, heu, da du dall quoi, evit krouiñ Treval. Yeah. Après gwir eo, e brocus a a brav quoi, mes gars, heu, Mmh galette mh. au guichet juste, heu, bah, gwerzon, Among Us, betek, heu heu, béant ou elles ne sont ket overwhelmed en en arc'hant. Ouais. Yeah. Yeah, I agree.

a oa un deure neuze a oa, a oa gameplay bet mais a oa ginnigé en istor ya neuze a se fait un doare euh, d'une what if ya setu ben fin doare bet ken sur euh, lec'h ma avait fait ep euh, Paul Atreides à toutes euh, yeah. dédenus hein. Ne ket fall e rafanze kentoc'h eget just adkemer istor ar film. Ya, gwere. Dic'hortoz. Un trailer zo bet evit Kingdom Come Deliverance Dow, me a oa bet euh, diskouezet dija. Euh, ar c'hoari euh, zeblant bea koulawar. Eta zo goude. Il y a un c'hoari Delta Force. Nous avons tu sais, il y aurait Delta Force Pare o, o, tomber zo ur doare fourier FPS milourel nul. Mais euh, war, euh, nebeut devezhioù zo war GOG o deus tennet tout da c'hoarioù Delta Force. C'est dam sonj e liammet quoi, de se rendre adkemer en tam la kadocha branou war a doare euh, licence Delta Force. Nous e c'est oa dam sonj va begnata oa filmou gant Chuck Norris mais filmou en tam direct ou DVD euh, nul. Bremañ e oa c'hoarioù, mais me oa c'hoariet gant unan war urzhiataer war Windows e uh, triwec'h ha pevar ugent. Pa oan bihan, mais euh, oa ket, oa ket dispac'het gwirion Setu Navoren ve mestra neuze Venegan. Yeah, yeah. Uh, be oa Killer Bean a zo ur c'hoarier ma vez c'hoariet uh, ur favenn o lac'ha tud. Mm -hmm. Setu ur c'hoari uh, YouTuber, da'm soñj. Ya. Ah bah yo, bet Wonderstop Euh, ya. Ya. Poirier euh, Annapurna Interactive. Mais ya, zo super kevrinus. Bah ya, peger dreist-holl e euh, diorroet neuze gant Annapurna Interactive. Ya. Ha gant ar re o deus diorroet neuze The Stanley Parable ha The Beginner's Journey. Ya. The Beginner's Guide. Yeah. En, en ar stumm bezañ antet un tamm peger euh, barzh ar pezh hon eus gwelet nac'h eo ur euh, c'heuliet vez ur ur vrezelourez, enfin, santet vez deus euh, bewet euh, traoù start ha tout. Hag euh, a zo enfin, a zo barzh ur bed tout motik quoi, ret eo da mm. courtu, enfin, genre Animal Crossing quoi.

Mais bon, ma evel évite euh, Crush House. Zon ket. Ah, gwell zo. Euh, setu modal war bern traoù evit euh, c'hoarioù zo, zo dijanio met n'eo ket dénustre. Euh, mat ker. Bah, gwellenn-mañ mi eus que den o deus kern.

Euh, N'oc'h ket ba me eus lakaet se an da soñjal, soñjal e Vuzan peogwir eo ur c'hoari euh, crapatte. Parce que dès que 1000 c'hoiries crapates, RB. War Zemlan est super désactrice vraiment. Yeah. Puis que dam je me se goalette une en a, la c'hoaz. Euh, voilà, de, de Yeah. ce qu'elle me se goûter. e oa Mathieu Bablet o labourat, heu, war Mmh. neuz ar c'hoari. Ya, Après, en en on diorien ver perak zo ur band c'hoarioù krapat e peger-vraiment en diorien zo genre, heu, Potret Trigonla, peter ar Potret Ah Trigonla, ar ouais! mare-mañ, krapat. C'est Tuperak, C'est mais Tuperak yeah! zo ur band c'hoarioù krapat. Un peu Ouais. Tupe

'Meus kejañs mat. Petra eo? Me 'vez ur meskaj, tamagotchi, heu, kas Waouh! traoù d'an dud. Enfin bev a seblantout re ket ur bern traoù 'barzh a d'ober. Mmh mh. Hag heu, bah, juste en neuz obligé din kalz quoi. OK. Voilà juste. Heu, hag un oc'h aet Cozy Grove a zo ur c'hoari zo deut e-maez e daou vilin warn-ugent lec'h ma, mmh, Reggie Courte a 'z manto, heu Tout se, enfin, on Yeah. personne meus se n'anvent ket a c'hoari-se, mais de Dame Espelzo. A d a deuio e-maez ou heu, 'vid an dud, hem, o deus Netflix oc'h erc'hwi war an Netflix Ah yeah. Game ou machin. Yeah, yeah. War, heu, pellgomzer neuze. Ya, setu. Entre. Setu tout pezh m'eus reuliet. Euh, bah, hem eus ket gwelet, me va rekap e velan va kouezh a Screenbound. Hem eus gwelet tud o c'hoari gant Screenbound, n'ouzon ket ma peus gwelet videoioù. A zo Non, ur n'eus c'hoari, ket. un doare euh, c'hoari kentañ gour, euh, savenn 3D, met an dudenn n'eus ur Game Boy gantañ. Neuze war ar Scrum vez gwelet neuze ar bed hag ar Game Boy, a c'hoarive an daou war memes tro. Oh là là. Ha neuze e zalit videoioù pa kalz aesoc'h eo da gompren gant videoioù, mais ya, ur sapre torr-penn. Hag an enebourien, ils nemet war ar c'hoari Game Boy, neuze redé. Merañ an daou, puis ar c'hoari Game Boy c'est daou D, hag ar c'hoari zo e tri D, neuze redé bez un afer gant setu an donder, ha neuze redé sellet war ar Scrum Game Boy vigout plec'hman an enebourien, ha neuze lammat war, euh, war ne, mais RB 3D, enfin bref. Euh, alors ça après, c'hoari Luziet, Mhm. mais Dedennus eo ar c'honsept, quoi. Ret eo c'hoarial ebet mose. Hag, mais setu kit da sellet videoioù eus Screen Down ma fell d'hor gwelet penaos eo. Uh, dic'hortoz war. Mm. Uh, dam soñj-moi gwelet trawal... Eus un DLC da Little to the Left, perak pas. Ok, cool. Euh, eo ar c'hoari Afterlove hippie. Euh, déjà, eo c'hoari indonésian, pezh ne c'hoarvez ket alies. Neuze, euh, bepred laouen, be oa c'hoari eus Malaysian oa graet euh, kalzik a verz ivez euh, blaso. Mais he, Indonésian hag e de un tamm c'hoari lusk hag euh, visual novel, a zeblant Yeah. euh, moutik tre. Pelgargen meus an tañva. Ah, salut. hein. Zouezus. Yeah. Euh, Setu tout ar pezh a welan aze war recap, meus kavet Dedenus. Ok. Setu tout evidout die Yeah. Ok. Euh, goude oa an Devolver Digital, neuze meus ket zellet c'hoazh, a te. Non, ne ken bet, meus ket. Mais euh, le meus a recap. Ah, be oa kozh eus Yeah. Tenjutsu. Ha goude all, c'est petra e Tenjutsu Vikezik Euh, na ranket? Neuze ur c'hoari diroet gant un diroer anvet Sébastien Bénard. He anvet euh, Deep Night war, euh, war, war an internet hag a zo neuze game designer pennad Dead Cells. Ok. En doa ivez euh, diroet Nuclear Blaze, ar c'hoariet e stream. Ur c'hoari lec'h ma veze ret boire de la an Ah, ya, setu. Tenjutsu euh, a zo ur c'hoari euh, tom karaté euh, un emgann roguelike d'em soñj. Neuze an trailer zo brav-tre, hein, zo un doare animé euh, rag gantañ- rag gantañ. Euh, hag evel juste euh, Sébastien Bénard a zo barrek-tre evit tout ar pezh zo game-feel, neuze tout ar pezh zo bevad, brav-tre, gant ar skramm o froummal, efe joa e pep lec'h, evit gwirionez sant tout e ar pezh res a zo talvoudus quoi. Mais setu gortoz a ran tenjutsu, peogwir on obliget din, bah, e, e c'hoarioù all. kavout a ran cool e vefe vefe deuet a-benn da da gad un emglev gant Devolver Digital a, BA amañ quoi pur un, un den kaji unan quoi yeah yeah je tue ah noté de me oublier euh, t'es présenté des travaux Mathézé Mosquite e oa Possessors a zo neuze gant diorroerien euh, Hyperlight Drifter ha Solar Ash, anvet Herd Machine. Neuze, me mo plije din kalz euh, Hyperlight Drifter oa un doare euh, Zelda-like. Euh, be skrivet Solar Ash, met de demez neveso hag euh, bezo deus ur c'hoari alier anvet Hyperlight Breaker, a zo un tamm Hyperlight Drifter mais 3D, uh, c'hortozan. Okay. Merc'h e oa posesor a zo un doare Metroidvania pe euh, Counter Cinematic Platformer. A zeblant bezañ dedennus, neuze euh, kaout a ran euh, souezhus e vefe kemenn ar aktrisou ganto. Euh, dreso les croquettes gant Andy Roer hepken, neuze moarvat e braset ar studio abaoe, puis maino labourat war daou c'hoari ha memestro. Euh, setu, euh, kavet ma zenus. Bah, cause oa bet des, The Crush House yé en devolver euh, direct. Ah ya, c'est tu, Perra. Ok. Ça fallait qu'on se dire, ben horrible, peyer te grit dans le temps va. Diverso. Il y a Diverso. Euh, quitte d'avoir dar VOD, ma felder. Euh, The Crush House a zo noc'he ur c'hoari a zo bet aliet din gantornoz, pugur e war on e plivti ar, ar abadenno gwirvoud nul. Ha n'oc'h ket tremen 'ra a c'hoari e naontek ha pevar-ugent, heu, dres, heu, bah, pa c'hre kroget, heu, an traoù doare, heu, Big Brother, heu, Love Story ha tout. Ha n'oc'h ket e ver e karg deus ce produit en abadenn, heu, n'oc'h ket 'barzh un ti, heu, tu tud a zo 'barzh un ti, machin, machin, ret des films en drama, tout se. Mmh mh. Peistorio Carante ha tout, Ouais. heu et après Nörgrägi a c'hoari ou a juste, bah, klask filmañ hag, hem, ne regant palio bemdez, heu, rede plijout d'ar zellerien a blij dezhe, heu, an drama, heu, d'ar zellerien a blij dezhe, heu, tramantra ha tout. Hem, tu zo da brenañ très vite, heu, bah, la quête, heu Pe c'hoarvezfe traoù 'barzh an ti, heu, lakaat ar c'hoarierien da gaozeal ha tout se. N'oc'h bah, anzav 'rañ bet un tamm dipitet gant an tañva 'vit poent, mais tel ar re a oa traoù muioc'h 'meta, heu, 'barzh ar Ah barzh c'est, ar heu, c'est what it was in trailer quoi. Ou, Mmh. heu, doare tu t'invales, heu, enfin m'en va de doare Kemenaden vers, heu, un abat des Nougs, heu, Mossé Yeah. quoi. Ya, ya. N'oc'h oc'h eo fin an tañva euh, war a seblant c'hallen kaout emglev gant ar c'hoarierien evit euh, Mmh. filmañ, enfin goulennet o deus din filmañ muioc'h-se ha tout, evit diskouer skeudenn dionte evese ha tout-se. Pezh oa bet difennet dign e reolenno euh, er pengen-tañ. N'oc'h eo setu. Sur peuraget Yep. e gwirionez euh, n'eo ket fall ar menoz, mais juste un bah, er pengen-tañ eo un tamm gorrek 'vit da gregiñ, quoi. Yeah. Ya, ya, ya. Neufis. Et les Evolvers zo bet diskouez DLC evit Talos Principle Daw ha Cult of the Lamb. Hag Hungerfoot, yeah, zo gozh eus ar c'hoari-mañ abaoe euh, pell war, met n'eo ket deus c'hoazh. Met dre vras gant Devolver vet ket diskouezet kalzik ar c'hoarioù peogwir lodenn bennañ a zo just a-walc'h o doare sketch. a zo un doare buruteladenn eus greanterezh ar c'hoarioù video n'eus ket gwelet c'hoazh diarbenn petra oa ar wechement. Diaes eus komzet diarbenn an NFT a travel-se. Ah, ya, ya. tak, mat ker. Hag war l'année oa diarbenn an dia d'am joñs, genre an dia evit ober a ra i peus c'hoant. Ah, ya.

Ah, ya, curé. Ha n'ouzon ket re peseurt c'hoario zo bet lakaet en a-raok parfois, Non. vraiment. Ha tu sais, Mmh. c'hoario zo bet gwelet da vareoù all. Ya, n'ouzon Hier. ket. N'on ket kastenarien euh, à Vichères. Mmh. Mais setu ken kaoz be oa un toullad euh, sujet d'o vese a oa hum, un tamm lakaet war wel be oa ar c'hoario latine-américain. Mmh Hag euh, c'hoario euh, gant merc'hed e penn a- Ya. an diro- ar strollad Diroi. Mais 'm eus ket sellet an daou-mañ kennebeut. Ba ba da fin, euh, d'ar zadorn 'oa dreist-holl c'hoarioù dizalc'h Mosse hag euh, prezegennoù bihan. euh. Mm. Euh, bah me 'm eus euh, digoret da recap evit euh, an, an holl euh, brezegennoù-se, nous êtes tous o komz du Europhone, hein. Puis crogadeg on ar Ok. Future of Play.

Ok, ya, neuze ar Wolves a... Euh, bah ya, goude-se, euh, bah, c'est- ya, an wholesome direct a zo noc'h euh, c'hoario euh, mouti, quoi, rep euh, Fulster, euh, traversé, alies c'hoario dizalc'h memes tra. Yeah. Euh, setu, noc'h euh, kalz trev a, a c'hall plijout din.

ya. Setu, heu, ur bern traoù, heu, 'vit sikour an dud all, pourmen, heu, ober war-dro, heu, loened, heu, n'ouzon ket, enfin bon, traoù ese. Yeah. Heu, petra 'm eus, heu, me noté net? Hem, Ba anviour Teil eo ma gwelet oc'h-ê hag e goude-se 'm eus pellgarget an tournois. Ya. Da skouer, heu, Track of heu, Tracks of Thought a zo deut e-maez, m'ho peus joñs eo ma klasket heu, an tañva warlene pe ar blaraok zoken. Ya. Hem, setu, bon, neus, ah, geo, beh, evel-just, bez' zo ar c'hoari. Evitons anvet Tiny Bookshop. Lec'h eret ober war-dro euh, ur, Stal euh, Lerio. ur stal levio a, mm, enfin, c'haller kas euh, gant an auto quoi. Mm. Tu hag euh, Rooster evel-just a c'hoari euh, tro dro da mm, loened ar Zodiac Synod. Ah, ya. Fin- Ya, euh, bravo, très euh, bah, Ouais, ouais, Arvalus, euh, Livaduriushinad, quoi. et adresse. Brav-tre. Setu a-hend-all zo ur bern traoù 'm eus notennet met n'int ket re ret. Ya, gwelet 'ran ma kozh eus euh, Dungeons of Winterberg e pad ar Walsum Direct 'm eus klasket an demo. euh, n'eus ket ken Walsum-se peogwir e ret memestra skeiñ gant euh, Ya. Gant eus Viled. Me meus klevet sympa un tamm setu vibe euh, Zelda pur euh, va un tamm val donjandoù Zelda beus euh, lodenn luziadelloù hag lodenn emgannoù. Me euh, bo goude d'on ket bet euh, setu meus ket bet un efed euh, waou euh, c'hoant meus euh, prenañ deiwan. Yeah. Mais euh, bravo a war euh, ha de dinus memestra. Yeah. Setu tout evit ar wholesome direct. Bon, ya, da'm soñj. Ok, goude ar wholesome direct, oa Latin American Game Showcase, vel teus lâret, neuze a lakae war-wel euh, diorroerien a oa e broioù Amerika Latine pe a oa o tont ouais, diaspora benafin Amerika Latine. Ze meus gwelet un nebeut, me meus ket soñj kalz eus ar pezh oa bet diskouet, siwazh. Euh, mais euh, train de Dénus, ouais. Sais-tu? Ok. Quando o atzeli denton recap da welet ma'z tra bat din euh, en-dro. euh, euh, mais euh, Georges Kedin. Deus ket gwelet? Euh, masket. Bon, sellet ouzh Erika n'eus netra... ne soñj eus netra a-benn fin. N'on ket bet aketus-tre. Ha goude al Latin American Game Showcase, neuze, a oa just a-walc'h an dra gant euh, merc'hed e penn ar strollad. Se peus sellet? Yeah. Euh, non, meus ket sellet kennebeut, me merzh en meus pa oan o staliañ tañva-o goude. e oa, mmh, c'hoarioù zo a oa bet meneget e e-barzh nac'h e oant bet pe meneget en AG French Direct Yeah. pe er Wholesome Direct ha tout se. OK. Rak gwir eo alies, hem, bah, prezenegennoù zo a zo enfin an traoù n'int ket, heu, dret au cloton gant ur brezegenn hepken quoi, mais Yeah, heu, vel les juste c'hoarioù zo ouais, après le monde est meurt à dem evel juste. reste solvi da c'hoarioù dizal. Yeah, yeah.

Euh, me meus gwelet un tamm. Euh, bon, ket dreist-ordinal, un futur game show dre vras. euh, bon, n'eo ket... euh, N'eo ket euh, lodenn brasa euh, un... N'eo ket euh, un dra super bras, mais euh, var seblant ma cause eus Enotria de la Song. Ah, meus graet an ton war. Ah Euh, grâce bon? over Steam. Euh, Enotria de la Song a zo un tamm Dark Souls, mais gant Eol. Tu vois, très bien, et broioù euh, ar mor kreizdouarel, Italia, ah Bro-Spagn, toutes ces. Enfin, il y a Wennet, Dressol en Italia. Mm-hmm. Mais d'ar Sulzlike e mestra, euh, a Wennet kenter gant Bloodborne, un tamm evel euh, penaos The Lies of Pi, Yeah. Euh, Lies of P, eus ke soñj. Enfin bref, ar c'hoari gant Pinocchio aze. Euh, Yeah. Pa oa euh, ia oenet kalz gant Bloodborne, muioc'h eget Dark Souls. Euh, ba- klasket meus, me be oa ar gudenn un tamm euh, euh, gorek-tre oa c'hoari war meilleurs ater, ne oa ket plis just-tre. Me memestra oa bennochou mat, mes an TSV, setu, oa, euh, oa ket mestroniet penn-da-benn hag euh, un tamm vel tondu da glask ober euh, c'hoari Dark Souls.

Ya, bah, après Zélande, beh, ouais, c'hoari Starship Troopers, heu, Ah mais yeah! Warhammer, heu, Warhammer the Wekazix, Benefin, Ouais, heu, moi ce que je Warhammer, cherche. je Mais crois. hem, à c'hoari Starship Troopers, heu, c'halon komz entan diwere a-benn, Benefin e oa a zo bet o veza diorroet ba oe pell a-walc'h, ha bet oa bet dija un demo d'am soñj penn dra vez-se pe streamerien o c'hoari. Ha d'am soñj, it bet un tamm, heu, spontet gant Helldivers daou. Hag a zo c'hoari de, de mez neveso hag a zo penn-da-benn awenet gant Starship Troopers. Hag war ar zeland e gwelloc'h eget ar c'hoari Starship Troopers, quoi. a pez un tamm tomaj. Euh, mais je tu nous enquête petra regrette gant ar c'hoariman, mais Red Vodeo be gwelloc'h eget Hellbivers, Hell, Helldivers Daw. Yeah. Pez vo dies.

Bah, d heu, mont rin da sellet me petra eo Nobody Wants to Die peogwir, heu, ur polar e New York, heu, heu, à New York, heu, en dazont a toute, heu, dystopie Ah. machin. Gallout a ra plijout din. Ja. Virus.

Hag ur c'hoari mod-all, ur c'hoari nevez gant skipailh The Quarry hag Until Dawn oc'h en oc'h c'hoari spont. Euh, da 'm soñj er remake eus Until Dawn zoken. Ah bon? Ya, n'eo ket? The Casting of Frank Stone? Ah non, ma te ok. Ma te zo euh, an daou. War-zeman e barzh bed Dead by Daylight. Ah ya, ok. Neuze un un dra disheñvel c'hoazh. Mais un dra disheñvel, ya. Ok, N'oc'h eo ok. c'hoari spont euh,

Setu evit ar Future Game Show. Ha goude neuze euh, da echuiñ oa neuze ar Xbox Game Showcase. On eus zellet war un. Mais il y a guré. On eus streamet. On eus streamet. Euh, Rantos euh, En homme au... à mai au tisolo intre au da skouer. Ya, barret eder astar, peger dam jonj, n'son ken zoken na vo c'hoaz war Twitch.

Met neuze oa bet a bep seurt tra, bet oa un doub nevez, bet oa evel juste ur c'holoff nevez, là on m'a oa tu larc'hatu da Vilvern et brezel ar golf, mm. juste pe petra gwelloc'h eget ober ur c'hoari lec'h m'eo ret larc'hatu e reter kreiz ar mare-mañ. Ah. Nous on ket. State of...

Un DLC un tamm spont evit Starfield a oa dic'hortoz. Ah ya, gwir eo. Attends, mais Starfield est mode Dead Space. Ya, ya, ya. Euh, traoù nevez evit Fallout 3Z Tribugen, pugur euh, Raber, c'est vraiment un grand Arstirat Fallout. Ah, c'est blanc de mad, hein, on me fait... Euh... Arstirat Yeah, c'est les doutis, mais taisez. Ya, ya, mais ivez. Même zéro ket dic'hoant c'hoari, mais Non. ar stirad, c'est vraiment cool. Euh, ya, Source of Midnight neuze gant euh, gameplay. Euh, Source of Midnight va bet teaset pell zo, euh, c'hoari un Ouais. tamm gant No Stop Motion et c'hoarvez e Bayou. Louisiana, setu ar Bayou e, e- zo gant nergelc'h euh, vez ket gwelet alies. Neuze ar gameplay a seblant un tamm klasel, hein, euh, ur c'hoari open world, vel ma vez gwelet kalz anezho. Mais bon, c'est super acpas quand même. Ya, on ergar zo On ken ergal cool. euh, dic'hortoz. Euh, Petawa, euh, Metal Ah, mais Gear ils veulent Solid bien. Delta. C'est ur c'hoari, ur c'hoari Metal Gear Solid euh,

Setu ra en deus kalz Age of Mythology pa oan euh, krennard neuze mateze, Velin. Hag euh, Perfect Dark ivez. Pet kentañ n'en eus ket kavet oa Perfect Dark peger oa un doare... euh, euh, setu, c'hoari cyberpunk, Benfin. Mm. Euh, Dic'hortos, da m'zon, j'ai vo disheñvel-tre eus da c'hoari Perfect Dark kentañ. Ya. Te toa c'hoariet Nann, ma Mmh. ket. Jañs 'm eus kalz deus a ar bruderezh ha tout Mmh. peogwir d'ar mare-se oan koumanantet da Nintendo Magazine hag alies oa bruderezh 'vit ar c'hoari-se hag on oc'h «Ah, on tamm dedennet me war Mmh. ma zro zera diaon» ha tout se. N'oc'h ma james prenet ar c'hoari me bev desachet oan me ne c'houzout mat-se c'hallfe pas plijouti.

Mais bon, vite pep c'hoari, ben, la fin, zo tu te clem dire. Tu suis pas eur vaouez c'hoari, tu te clem. Avec maneke d'anterenoaz. Euh... Fable a zo bet gwelet ie, ba, un ur gomz eus ur c'hoari la ma tu te clem gant neus euh, ar maouezet. Euh, a zo, euh, zo bet gameplay ie,

Euh, mais setu ar c'hoari gant euh, a seblant euh, kad kaldig a fent. Ya. N'ouzon ket ma vezo c'hoaz euh, Peter Molyneux labourat euh, ar c'hoari. On ket tamm ebet. Bref. Euh, petar c'hoaz. Ah bah Life is Strange Double Exposure, ma tête de se rendre compte se dire ben ar c'hoari mañ. Nor c'het se oa ar prantad lec'h on bet Plus on eus gwelet euh, Square Enix? Enfin, en vrai, hmm, petra c'hat bezañ? Goude Deck Nine? Enfin, rev a-sur, what life is Yeah. strange? Ah, Entre mon semaine, moi, K3. mouais mouais Max Clofield. Ya! N'aurais ouais, super esquisse. N'aurais ouais, n ouais, mais petra peut n'al ket bezañ un istor gant Max? D dre c'est un runaway, ha tout se hag nann. Life is Strange Double Exposure a vo mat ur c'hoari gant Max evel harozez. Oc'h setu Goude, hag war zaorn pet eo kenstur. Bah ya, neuze, stagarn da skouer n'eo ket ur bed kenstur a zo savet goude un diviz pe get, enfin n'ouzon ket, peus ober teoriennoù. Ur bern tud a soñj vo gwelet. Tudennoù deus ar c'hoari kentañ, Yeah. memes pas, toutes. Par ceux qui ont des arbedoù, heu, ket barzh egile pe Setu, pe bah, il y a morse. forze bife sur enfin sur Warfone ar bennaguete. Ha dedennus 'c'hall bezañ, se zo Ya, sklaer. ya. Noc'h eo, heu, he c'halloud ar wech-mañ a zo klewet an dud war vo komz pe?

Mais après, e me zo bet da sentimant oa muioc'h gouest da glewet euh, mouezhioù tu te varv a c'halle lârat euh, traoù un tamm muioc'h 'vel True Colors, euh, genre zant tout en, en endro quoi. Ja, ma 'ta se. Ha te se faziañ, mais ar sentimant-se meus bet. Mmh. Je tu neuze euh, e c'hortozomp ar c'hoari-mañ. Bah ya, bah juste, hag euh, n'oc'h c'hoari Don't nod a seblant super cool. N'eo ket bet meneget tamm ebet, mais a deuio ivez, eme c'est fin ar bloaz. N'oc'h ket Yeah. bet 'vo ur bern euh, c'hoarioù euh, a blij din gant stirat euh, gant un istor et fin ar bloaz. Mm. Ah! Ya, ya, ya. Euh, mont all zo bet lakaet ar gaoz neuze c'hoari Indiana Jones. Ya. Vez gwelet veze euh, mad Indian ar c'hoa- pe oa hira a-walc'h oa gant gant dreist-holl gant euh, ur filmik. Ya. Euh, Avowed ivez un doare ur c'hoari mode Skyrim a zo bet diskouet a seblant bezañ dedennus war. Euh, Assassin's Creed Shadow, me a vo gwelet kalz muioc'h e, e gant Ubisoft. Hag One More Thing a oa neuze ur c'hoari nevez Gears of War, evel-just, vel ma c'hallit ijinañ oamp dirollet gant ar c'heloù-se, ni hag a zo The Nile gant Gears of War. Yeah. Euh, N'eo ket gwir evel-just. Ya, er, n'oc'h me euh, en Xbox Showcase e c'hortozo un tamm an traoù dizalc'h peger Xbox ma meus tra a lak war wel traoù dizalc'h cool. Mais Yeah, ar euh, rendement zo bet un tamm berr abalamour. yeah, Euh, N'oc'h bet zo bet oa ur c'hoari motik tout er ma c'hoarier logodenn anvet Winterboro. mhm, A zeblante un dra un tamm euh, penaos euh, chom bev, enfin yeah, bon starv un tamm. Hag ur ur c'hoari anvet mixtape hag a zo yep penn-da-benn Mastille eo d ur strollad krennarded er blaouezho pevar-ugent heu ni na na na. Ya! Setu oc'h e evel-just pep tra a zo 'barzh ma roll, heu, c'hoantoù. Ya. Heu, setu tout 'vit Microsoft. Ya, evel boaz un abadenn, heu

Peulada ur bern mignoned 'm eus euh, Ya! sinet pet eur c'harder. Selomp ouzh stream moyen oc'h ober van o c'hoari pe n'ouzon ket petra. Hmm. Euh, goude, juste goude Ubisoft Forward war PC Gaming Show, neuze ur c'hoari de merc'h gant a oa gant farsennoù cringe bep Ouh! BV Charocwe Prori neuze oa un drugar evidon mais ah là là bepred et da mezonj e roont a-ratozh-kero kavout ar farsadennoù a vefe ar muia euh, genius. Possible. Euh, doare euh, zo ket ar genstrivadeg moarvat gant ar Future Game Show. Euh, ba oa ket fall be oa kalzig a, c'hoarioù euh, mais euh, kalz zo ken n'eus ket me sonj ne holl be oa Street of Rock Down an kenta ma plije din kalzik doare roguelike mais euh, tamm o GTA Euh, kalzik a draoù ivit diwar-benn Stormgate, Stormgate a zo ur c'hoari gant tud eus labouret war StarCraft, neuze a seblant bezañ rikkenvel eus StarCraft daou. Un doare un tamm un enor d'ar c'hoari-mañ euh, Mhm. a zo bet dilezet penn-da-benn gant Blizzard, peger piv a c'hoari euh, gant RTS e 2000 warn-ugent. Euh, petra c'hoazh euh, sellet a ran aze eus al listenn, n'ouzon ket ma postez sellet euh, Ket, hag oc'h a-walc'h ket kement-se a-dreñv? Bez' un doare Palworld un tamm? Marteze. Met o c'hoarioù survivalcraft zo bet un toullad me lârit. Kaoz ebet eus ar man Cataclysmo. Ah, oudarit petra c'hoariet 'm eus gantañ va Cataclysmo hag a zo un doare Tower Defense a zo dedennus war, met diaes-tre. Lamerel sevel, ben a fin sevel mogeriou à tout, euh, a mera, euh, bezo al loden, euh, pa d'an noz ben a fin zo enebeurien o taga neuze euh, e un Tower Defense, a pa d'an de un tamm ur city builder, la mer de Bervardro, ar poblans à tout. Je tue, je tue. Euh, on ose o len he peta oa bet. Star Trekker, ur c'hoari Eurotrack Simulator met en egor. Perak pas Oui, ur c'hoari spont da diazezet war an istor Still Wakes the Deep. Ya, ur c'hoari-mañ on sellet. Ah ya. O tremen war un doare Saven uh, dastum petrol aze. Ya. Seblant plujus war neuze euh, Tom Lovecraftian peguret trebenn Ouais. kevret an dourn e dedenius. Euh, tra diaven douar fortress, hein, neuze ar c'hoari ler meoret kaout euh, ar bac mi-pem muioc'h stumadur tribla evit c'hoari. Ma seblant bezañ gwell ar c'hoari ar bed ar echos komprenet pezh ec'h en dro. Gwelet hon eus gameplay evit uh, The Rise of the Golden Idol. Alors neuze, Ah, euh, ar c'hoari nevez gant tud o deus graet, euh, The Case of the Golden Idol. mhm. Ne oa bet un teaser, c'heller ma veze goulet euh, skeudennoù un tamm bravoc'h, mais ahe et euh, war an trailer ma gave Kaji Kenville hag Arok, mais n'eo ket euh, pixel art ken, quoi. Be ar ar pennoù an dud zo bet pred ken... Mais d'abord, enfin, si tu ar style gredé Aratosker, mais zo bet pred ken... Bah, vilé, quoi, gredé vite bea un tamm display juste da, da sellet outo. Mais setu bezañ un demo a zo a c'haller c'hoari gantañ. Ar mod all ivez kaoz zo bet diorren Windblown, zic'hoari nevez, diorroerien Dead Cells, Merial, zo tri, bez an film zo tri studio a lâro deus graet Dead Cells, etre Evil Empire ha Deep Night anezhe. un hini eus kroget gant divrenn hag a zo Motion Twin, setu. a sujout un tamm. N'eus ket kalz, n'eus ket dezhaet kalz trawal. Toujours ok de rêver de kalzik trawal. Alors Bern Trawal, ouais, RPC Gaming Show, mais bon. Ah ok. Euh, je tue. Ha goude neuze e oa an Ubisoft Forward. Zellet eus ouzh an Ubisoft... Oh là, zellet eus ouzh an Ubisoft Forward Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce Peptra Tornons Eh ben, euh, oa ket kalz tra oa, peger Ubisoft evel just neus nullet d'an war raktresou et davil Trivernugen. pa vez nullet raktresou, ba neus ket kalz a draou da ziskouez en Ubisoft Forward. Neuze kregede evel just gant Star Wars Outlaws, hag a zo o c'hoari euh, bras da zon Et ben Star Wars a seblant bezañ dedennus-tre, hein, ret din anzav, euh, ken displij just gavant Ubisoft euh, e meus c'hoant memestra da c'hoari gant Star Wars Outlaws. A, a drebat neuze bedou un tamm euh, un outer rim e Star Wars da lâret eo euh, gant tout ar strollajoù euh, a ra traoù bez lezenn e-pad neuze euh, prantad an impalaeriezh Neuze, euh, vez ket c'hoari an Jedi, neuze euh, setu cheñchera un tamm. Euh, c'hoari hag a, hag a an Dedenus, neuze gwelet vo, hein, chom a ran memestra un tamm, euh, chom- klask a ran bezañ chomet bezañ re hyped, memestra, euh, mais gwelet vo. Ul lodenn vras yezh zo bet d'ober ben Assassin's Creed Shadows, a c'hoari Assassin's Creed a zeu a dremen e Bro-Japan. Yeah. E lamma vo tu c'hoari neuze euh, pe ur shinobi anvet, meus ket soñj penaos, Naomé, pe norvez-se. Ok. Uh, japanardez neuze, hag uh, setu aze gameplay Assassin's Creed neuze, uh, setu lac'ha an dud a Pe c'hoari gant Yasuke neuze a, a zo un tamm ur vojenn yeah. divar uh, un den uh, eus Afrika a oa deut e Bro-Japan hag a oa deut da vezañ un tamm uh, n'ouzon ket petra er ger resis, mais uh, a oa o labourat evit, evit un aotrou japonat. Mhm. Nous arrive c'hoari ur samouraï, de jour, je ne ket à, à Brouen récit soit samouraï, mais c'est tu Vogène et FDVN ket kalz a, a ditourou divar eben, mais d'un jour, je dois ket kalz a animé hag a vanga divar eben yeah. déjà un dudenn anavezet mat e Bro-Japan. Setu. Hag neuze ar re vous avez diskouez gameplay neuze un zo n'eo ket tamm ebet ur shinobi hein, flastra a ra an dud gant ur morzhol braskedan evel ça da zibab un tamm etre an daou gameplay euh, pe euh, e mod de fufu euh, la chadradrin pe e mod de bourrinos flastra en holl gant Yasuke. Neuze, euh, bon, n'on ket boas da c'hoari gant c'hoarioù Assassin's Creed, met bewech kavan dedennus sellet un tamm pezh vez kinniget ganto. Yeah. Euh, chotu. Euh, ha goude, petra oa Bon, nebeut a draoù, c'hoari Monopoly, setu ma... Oh, Ne blij ket dur ar c'hoarioù, euh, e kavit plijus Monopoly. Déjà, Monopoly et Stumpwest zo dirouz en vus, neuze qu'on a c'hoar vidéo, nous on ket petra c'hall fe. Degas, euh, traoù nevit, evit Skull and Bones, neuze evit an tri den diwezhañ a zo c'hoazh o c'hoari Skull and Bones. Ha bet oa ivez neuze ul lodenn diwar-benn tout ar c'hoarioù Prince of Persia peogwir eo pemp éclats Prince of Persia pa dra-se. Ah, ok. Neuze oa diskouezet neuze oa fo un DLC evit The Last Crown, c'hoari zo deut mez e penn kentañ ar bloaz. Yeah. Graet zo bet bruderezh evit neuze The Rogue Prince of Persia a zo c'hoari war ziorenn gant Evil Empire a zo doare Dead Cells e bet Prince of Persia ha neuze e bet die Tizhet en-dro ar c'hoari remake The Sands of Time a oa bet tizhet dija daou lasso. Neuze moarvat n'eo ket bet kroget zoken c'hoazh an divrenn ha dija n'eus bet daou teaser gant just ur skeudenn. Waouh, bez e vo ur remake eus Sands of Time aze e oa skrivet daou vil c'hwec'h warn-ugent neuze diskouez evit ur remake. Bah, zut, n'eo ket bet... Bah, yeah. Enfin bref.

non, mais goude zo bet dija un teaser evit un anno all, anno Cornsaitek, eus a dremen e Roma. Setu evit da re-abliger sevel keriou. Mhm. Uh, setu tompet amañ. Ar pezh meus notennet, n'out ket peus trawal da lar. Euh, c'hoari ava- euh, ADLC euh, c'hoari Avatar? Ya, ya, bet oa bet un dra segi. Trop bossé. N'eus netra digredus nevez, n'eus ket bet ar One More Thing. Euh, bah, setu goude euh, We Are Mad aze e Star Wars Outlaws hag euh, Assassin's Creed hag a zo o c'hoari bras da zont. Ah, Ha l'en nemet Ubisoft, an ket vel ar prezegenwall ar ma zo meur a studio aze. euh, aze et juste ur studio hag a zo ouzhpenn euh, un tom euh, Ellen Enkaden, Yeah, c'est sûr. économikel. Bah, chetu. Euh, neuze, bez vo un Nintendo Direct, euh, n'ouzon ket. An dud a GD veut faire zut dedans, mais euh, Trevras d'Armers veut un Nintendo Direct, neuze Mateta Zunazu. Ou Yanket. Oui, d'Armer, pedario. Oui, ah, ya.

Euh, Setu tout hag a bevo euh, Gamescom ye kreiz an nañ. Ya, mizost. Euh, mizost, ya, su amzer zo. Soñj ket ne fet dre vras e ve miret tout da an traoù bras vit ar Summer Game Fest. Ya, Soñj ket ya, ne ya. fe kalz traoù euh, nevez. On a wechoù vo justoc'h rendu tac'hel essai euh, ar c'hoarioù er Gamescom. Mais... Ya, pur ar- araok oa tu en ober en itri, mais siwazh.

Porzh ma listenn Steam meus tra gant tout-se. Ya, Ha te? bah ya ya, graet kostañvaoù euh, n'on eus ket meneget ivez? Non, an daou meus skoet 'vit poent ha meus skoet e stream. Ya, Après, there was the Crush House à... euh, On Your Tail. A zo petra un urtal komzet eus diwar e benn? Eh ben non, enfin meneget 'm eus barzh ar oa bet diskoet barzh ar Wholesome Direct Lardu on met petaii ar c'hoari-mañ? Ya, ur c'hoari euh, enklask e Italie gant euh, loened, euh, e stumm euh, tud, enfin, sûr. Furiz? Ya. Ah! Hag heu, bah, ia, ben, fin e e c'hoarier, heu, ar plac'h a zo zac'het, heu, goude, heu, d'ur gwall za enfin, chomet da za he he Vespa. Hag hem, c'ha da enklask, heu, bezo da skouer kroget 'vez gant ul laeroñsi, heu, n'oc'h ket sikour an an dud da glask par az oc'h c'hoarveet. Hem, ur bern, heu, tu zo da, mmh, da gomz gant an dud bezañ mignoned gante mignon gante, heu, pesketa, heu, c'hoari. Fin ur bern ur bern traoùigoù zo d'ober er gêriadenn, da'm soñj. Hag sur-walc'h, tamm-ha-tamm e vo, mmh, un istor, heu, brasoc'h, quoi. Setu. Ya, mat-kaer. Te zo vont da brena pas ziomez pe parce que kavet dispar an tanv Euh, ger an tanva n'eus plije di a-walc'h. Euh, anzavran vijien bet adu e pas fait pelloc'h zoken. Mm. On aurait... Ya, perak ket? Gwelet rin pegement eo. Ya. Ma se pren evit al levroeg. Ba, ma zo ur Ma zor stumm boest, met just. Ya. Ya, bah, me 'meus graet eus e an tañva 'meus komzet dija diverofen en ho triad, Dungeons of Hinterberg, Last Moon ha siwazh n'eo ket mat etre en-dro ar urzhiataer Cataclysmo ha neuze unan all Pipsqueak a zo en doa Metroidvania euh, daou D pixel art lec'h ma vez c'hoari d'al logodenn a kroget eo o c'houldad Kickstarter er mare-mañ juste a-walc'h an tañva zo evit brudañ ar c'houldad Kickstarter neuze Ok, ok. ma fell deoc'h e c'hallit ober an tañva ha reiñ arc'hant evit rakprenañ ar c'hoari ma plij deoc'h. Euh, hmm. Soñj ket erin peogwir... Bon, setu mes Metroidvania da me soñj Krogan c'est à ben ar fin goude be a bet c'hoariet c'hwec'h anezho euh, bep miz da dizout euh, marc'hota. euh, Achetu tout euh, er mare-mañ e ar Steam Nexus, yen he ma fell deoc'h euh, yeah. Tañ va c'hoarioù eo ar mare mat evit en ober. Chris. Zo Cthulhu ivez a zo euh, er Steam Next Fest. C'hoari nevez Ah, Damien Mayence, diorroer Stereo un flipon, evel-just. Hag an os betro, da eo c'est assemblès. Ya Ya, ya, ya, hag vo tu a d'ober en-dro pa zio mez evit gwir. Puis gwir vo tu c'hoari dre internet, tout pezh n'eo ket posupl c'hoazh sit an tañ va. Ya, mais couch coop, ouais, sympa. Yeah, un couch coop, et bah, un- ur c'hoari graet evit ar couch coop peger un tamm mod overcooked. Yeah. Setu, setu. Mm. Be mat ker, bah, pos- euh, tu zo kimia di bremañ. Evel juste. Non, c'est drôle.